Knockabout qiegħed jiġi miġjub lilkom grazzi għal. Esprit.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
Orienta.
Illum waqt Knockabout Sicilia ħa niċċelebraw l-atmosfera sajfija, ħa noħodkom f'villaġġ tas-sajjieda u ma jistax jonqos li ħa naraw ħafna ħut sabiħ. Ħa naraw ukoll bajjiet sbieħ u ħa nisimgħu dwar l-ewwel ġranet ta' dan il-villaġġ. Lankunu qegħdin hemmhekk ma jistax jonqos li nieklu Ikla ħut tajba. Takkumpanjani għal din il-mawra ser ikolli miegħi Maltija li ilha tgħix f'dan il-villaġġ Sqallija 'il fuq minn 20 sena. Illum sejrin skoll jitti.

Qomna Malta u diġà qegħdin Sqallija. Illum ħa noħodkom miegħi biex nesploraw Skoljitti, ġawhra mal-Baħar Mediterran, fil-kosta ta' Sqallija. Villaġġ bi storja rikka u atmosfera tipika Siċiljana. Tlaqna Skoljitti.
Minn Pozzallo se naqbad it-triq lejn id-direzzjoni ta' Ragusa. Ser insuq aktar 'il fuq mal-kosta u f'siegħa nasal Skoljitti. Tistennini ser insib lil Phyllis Aquilina, Maltija li ilha tgħix Skoljitti 'il fuq minn 20 sena.
Phyllis, jien li qatt ma ġejt Skoljitti, kif tiddeskrivih dal-villaġġ? Io dico, kien indek bit-Taljan, paradiso terrestre, għalfej, għaw ħafna ħafna serenità. Aw, kalma, u hekk kulħadd kalm. Anke l-klib kalmi ara jiġu ħdejk. U bil-fors, fimni, għax l-ewwel net għaw beach li ma jispiċċa qatt. Tikol tajjeb għaw ħafna restaurant, l-arja nadifa ħafna. Jina u ngħix, ġifiri, dan m'għandix xi ħajja komplikata, very simple, very simple life. Isma' ta' personali, mm. ilek tgħix hawnhekk 24 sena, x'ġalek tiġi tgħix L-amore.
Insomma, issa hekk wara 24 years għandi tifla wkoll għandna tifla għandha 20 years u ngħix ħajja tranquilla. Skoljitti eh, tista' tgħid illi it's different according to the season. Fix-xitwa kwit ħafna. Kif jasal Ġunju, iqum skoljitti għax in-nies ta' Vittoria li għandhom summer houses hawnhekk Jiġu kif tgħaddi l-festa ta' San Ġovanni.
Meta tasal kmini fil-ħodu fi skoljitti ma tistax ma tagħmilx waqfa fil-port tas-sajjieda, post fejn tista' tammira d-dedikazzjoni u l-ħidma tas-sajjieda Siċiljani.
In-nies tal-lokal hawn min jażel li jixtri l-ħut tiegħu hawnhekk direttament mingħand is-sajjieda. Mal-wasla tagħhom hawn fil-port. U ejja ngħiduha kif inhi. Meta tara l-ħut frisk quddiem għajnejk faċli ħafna timmaġina x'tista' tipprepara bħala l-ikla tal-ġurnata. Phyllis, dan mhuwiex is-suq tal-ħut. Eh, no, dawn huma individual boat owners għandhom l-aneġ żgħar joħorġu bil-lej, jitħlu f'xi disaw nofsta fil-ħodu Jiena per eżempju nippreferi nixtri minn għand small daw iż-żgħar għax nista' nixtri kemm irrid, nixtri kilo, nofs kilo, mentre mill-market bil-fost trid tixxi kaxxa. U l-merkato jiftaħ kuljum? Ovvjament jiddependi t-temp, jekk ikun mal-temp ma joħorġux il-peskereċċi ma jiftaħx. Però eh, eh, jiftaħ kuljum jisuf xi tlieta L-ewwel jixtru normalment il-restaurant owners, isir irkant, u mbagħad jiftħu għall-pubbliku.
Skoljitti faċilment tiddeskrivih bħala villaġġ ta' sajjieda b'sensazzjoni ta' veleġġatura u vakanza sajfija. L-isem Skoljitti joriġina mill-kelma Taljana scolio li tfisser qiegħ il-baħar. L-ewwel ġranet ta' dan il-villaġġ imorru lura mijiet ta' snin, fl-era tal-ħakma Għarbija fi Sqallija. Għal dawk kollha li għandhom passjoni għall-istorja, fil-viċinanzi ta' Skoljitti wieħed isib il-Mużew Arkeoloġiku ta' Kamarina.
Din l-istruttura rurali tas-seklu 19 huwa mużew importanti u fih diversi setturi li jagħtu ħarsa dettaljata dwar l-istorja ta' din il-belt.
F'dan il-mużew, fuq żewġ sulari, wieħed isib artifatti bħal relitti li jmorru lura għas-sitt seklu qabel Kristu. Hawnhekk, wieħed saħansitra jista' jammira oġġetti misjuba f'qiegħ il-baħar, quddiem l-Akropoli tal-belt antika ta' Kamerina, bħal żewġ statwi tal-bronż li juru lil Harpokrates, l-alla tas-silenzju, u Afrodite, l-alla tal-imħabba. F'dan il-mużew wieħed isib diversi artifatti mill-perjodu Biżantin magħmulin minn diversi materjali bħal bronż, irħam u fuħħar. L-akbar grupp ta' esebiti f'din il-kamra huwa magħmul minn statwetti tat-tafal li nkisbu minn Paolo Orsini fl-aħħar

Ilma ċar daqs il-kristall ikħal mill-isbaħ.
Dawn il-bajjiet joffru ħarba trankwilla perfetta għal dawk li jħobbu x-xemx, l-għawm u l-isports tal-baħar. Il-viżitaturi jistgħu sempliċement jirrilassaw fix-xemx sħuna ta' Sqallija jew jesploraw bajjiet żgħar tal-blat u jgawdu veduti spettakulari ta' din il-kosta.
Il-bajjiet prinċipali ta' Skoljitti huma Spjaġġa di Skoljitti u Spjaġġa di Palma di Montechiaro. It-tnejn li huma żewġ bajjiet mill-isbaħ magħrufin għas-sbuħija naturali u għall-kumditajiet tagħhom. Kemm jekk qiegħed tfittex rilassament jew inkella avventura viċin il-baħar, Skoljitti ser joffrilek opportunità li tikkrea memorji

Mill-Litja. Il-fanal ta' skoljitti qiegħed fuq promontorju li ħares fuq il-baħar. Però mhux biss iservi ta' gwida għal dawk li jkunu qegħdin fuq il-bastiment tagħhom jinnavigaw il-barra mill-kosta ta' skoljitti, però fl-aħħar xhur ġie rinnovat. Knockabout qiegħed jiġi miġjub lilkom grazzi għal
United Colors of Benetton.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

Illum ħa noħodkom miegħi biex nesploraw Skoljitti, ġawra mal-Baħar Mediterran, fil-kosta ta' Sqallija, villaġġ bi storja rikka u atmosfera tipika Siċiljana. Phyllis, jien li qatt ma ġejt Skoljitti, kif tiddeskrivih dal-villaġġ? Jodika, kien indek bit-Taljan, paradiso terrestre, Għalfej, hawn ħafna ħafna serenità. Hawn kalma u hekk kulħadd kalm. Anke l-klib kalmi ara jiġu ħdejk. U bil-fors, ifimni għax l-ewwel net hawn beach li ma jispiċċa qatt.
Imista lokal hawn min jażel li jixtri x-xirja tal-ħut tiegħu direttament mingħand is-sajjieda hawnhekk fil-port mal-wasla tagħhom. Dan il-mużew wieħed isib diversi artifatti mill-perjodu Biżantin magħmulin minn diversi materjali bħal bronz, irħam u fuħħar.

arkeoloġiku, issa kważi kważi qed jaqbad mill-ġuħ.
Phyllis Maltija, li ilha tgħix Skoljitt 'il fuq minn 20 sena, qiegħda takkumpanjana għal din il-mawra tagħna hawnhekk fi Skoljitti. Ma laħqitx semgħatni ngħid li ġej il-ġuħ, li mill-ewwel issuġġeritilna biex immorru post uniku fejn nistgħu ngawdu ħut u frott il-baħar mill-iktar frisk. Dan il-ħanut huwa wieħed mill-iktar maħbuba minn nista skoljitti, l-aktar ma dawk li bħali ikla ħut tajba ma jbidluha ma xejn. Hawnhekk rinomat għall-aranċini tal-Lhud u aħna kellna x-xorti li nammiraw il-preparazzjoni li bdiet isseħħ fil-kċina. Quddiem il-vetrina tal-ikel ħajtek issir diffiċli biex tagħmel l-għażla tiegħek. Platti bnini preparati friski. Tara wieħed, u tinsa l-ieħor. L-għażla ma tiqafx bl-ikel li wieħed isib preparat lest fil-vetrina, però tista' tagħżel il-ħut jew frott il-baħar frisk u jippreparawhulek skont l-għażla jew ir-riċetta favorita tiegħek. Jien, bħal ħafna minnkom, bl-attaġin ma nbidlu ma' xejn, u allura l-għażla finali tiegħi kienet li nordna spagettata għall-iskolji.
Qed nistenna bil-ħerqa x'qed isajru l-qarnita apparti mill-ispagettata weduni li għandu qarnit lokali mill-itjeb. Kważi kważi qed inħossni meta tkun qiegħed tistenna li xi ħadd iwellet wara l-bieb. Il-mument tal-verità. Grazie. It-toma inkredibbli, friska ħafna, ovvjament eh, bħala konsistenza morbida immens, ovvjament biċċa waħda miex biżejjed. Nħoftini biċċa le. U għiduli naqra xi trid iktar, frott il-baħar frisk, għażilt liema frott il-baħar irrid jien, u fl-aħħar mill-aħħar lest, imsajjar biex tieħdu u tgawdih id-dar. Spaghetti e fritti di mare, allo scoglio.
Frott il-baħar it-toma tiegħu hija xi ħaġa unika. L-aħħar furkettata, u mbagħad nippakkjaw kollox biex tmur u tkun tista' tgawdih dal-plattaġin id-dar mal-familja u l-ħbieb. Mill-ispagettata għall-iskolji għall-ikbar simbolu ta' skoljitti.
Il-fanal ilu bħala xempju ta' gwida għall-vapuri li qed jivvjaġġaw il-kosta ta' Sqallija minn meta ġie mibni, fis-seklu dsatax, u għen it-traffiku marittimu fil-Baħar Mediterran għal mijiet ta' snin. Mibni tradizzjonalment b'disinn ta' torri ċilindriku, l-arkitettura tal-fanal tirrifletti l-wirt marittimu tar-reġjun u sservi bħala simbolu tal-identità kostali ta' Sqallija.
Il-Fanal ta' Skoljitti qiegħed fuq promontorju li jħares fuq il-baħar, però mhux biss iservi ta' gwida għal dawk li jkunu qegħdin fuq il-bastiment tagħhom jinnavigaw 'il barra mill-kosta ta' Skoljitti, però fl-aħħar xhur ġie rinovat biex fiż-żmien li ġej u anke f'dan iż-żmien qiegħed jospita diversi eżebizzjonijiet ta' arti kif ukoll avvenimenti kulturali.
B'mod ġenerali, il-Faro di Scoglietti huwa monument storiku u simbolu tal-wirt marittimu li jikkontribwixxi għal attrazzjoni u seħer tal-kosta ta' Sqallija L-ebda żjara fi skoljiet ma tkun kompluta mingħajr waqfa biex tammira dan il-fanal.
Il-mawra tiegħi fi skoljitti ma taqafx hawnhekk fadal li mmur fis-suq tal-ħut, fadal li mmur nara wkoll xi postijiet ta' interess li qegħdin fiż-żona, però ħanurikom ukoll bajjiet u lokalitajiet interessanti fi triq tilura lejn Pozzallo, għalhekk titilfux Knockabout Sicilia li jmiss. Qabel inħallikom infakkarkom li għandna kompetizzjoni għaddejja flimkien ma' Flexies Fortify. Irridu narawkom eh, tiċċaqalqu, rridu narawkom tagħmlu l-isport. Ibatuli dawk ir-ritratti tagħkom permezz ta' Facebook b'messaġġ privat fuq il-paġna ta' Facebook tiegħi owenbonnici.tv u dak ir-ritratt li tibatuli grazzi għal Flexies Fortify jista' jrebbaħkom il-kura tal-ġogi tagħkom. Niltaqgħu għal knockabout li jmiss.